Mae'r ymchwil yma'n ffocysu ar y parasite llyngyr yr iau, neu'r liver fluke yn Saesneg, un o'r parasitiaid mwya' problemus yn sicr yng Nghymru, ym Mhrydain ac o bosib ledled y byd pan mae'n dod i dda byw, i wartheg a defaid yn benodol. Pan mae o yn heintio mae'n gallu cael effaith hynod negyddol ar yr anifail, yn gallu effeithio ar eu perfformiad nhw. felly llai o dyfiant, llai o gynyrchiant llaeth um, ac ati, ond hefyd yn gallu uh, achosi uh, effaith negyddol o ran lles yr anifail uh, ac mewn achosion uh, ddifrifol gallu achosi marwolaeth anifeiliaid hefyd. Mae o yn uh, barasait hynod o broblemus ac yma yng Nghymru a, a Phrydain ym mhenodol mae newid hinsawdd wedi galluogi hwn i fod yn, yn fwy cyffredin. Ac yn ogystal, mae y parasit yma wedi datblygu ymwrthedd yn erbyn rhai cyffuriau sydd yn draddodiadol wedi bod y ffordd mae ffermwyr yn rheoli y parasit yma ŵan. Felly, mae'r ddau beth yna yn golygu bod ni arach angen meddwl am ffyrdd newydd, neu addasu y ffyrdd yn sicr, 'den ni yn trio rheoli y parasit yma ar yn ffermydd ni. Mae'r Paracytma hefo cylch bywyd eitha unigryw sy'n neud o'n bach gwahanol i lot o'r parasitiaid eraill sydd yn broblemus, sef bod o'n gorfod heintio malwoden, lle'r falwen fod, cyn medru datblygu a mynd ymlaen i heintio y ddafad neu'r fuwch. Wan, mae hwnna'n fantais ar un llaw i'r parasite, mae'n le iddo fo ddatblygu a cynyddu mewn nifer, ond Mae o hefyd yn wendid achos os 'da ni'n gallu targedu'r falwen, mae hynna'n mynd i gael effaith negyddol ar y parasite hefyd. Felly dim ond mewn ardaloedd lle mae'r falwen yma'n byw y mae'r llyngyr yr iau yn gallu mynd ymlaen i heintio defaid a gwartheg. A mae hyn yn amrywio o fferm i fferm, mae 'na rei ffermydd hefo poblogaethau anferthol o'r falwod 'ma ac o hynny gyda problemau mawr gyda llyngyr yr iau, ond rach ar rei ffermydd eraill fydd y falwen yn absennol neu dim ond yn bresennol ar lefelau isel iawn. Felly mae cael gwybodaeth am y falwen yma, lle mae'n byw, nid yn unig pa ffermydd ond lle yn union ar y ffermydd yn gallu bod o fudd wedyn i ddechrau meddwl am sut allwn ni reoli'r parasit heb fod yn or-ddibynnol ar ddefnyddio cyffuriau. Do, felly dyn ni wedi bod yn cyfweld â'r ffermwyr um, sydd maen nhw wedi bod yn rhoi i meddylfryd nhw, wedi bod yn, yn nodi ni rach lle maen nhw'n meddwl ar y fferm sydd yn gallu bod yn broblemus o ran uh, llyngyr yr iau yma. A wedyn dyn ni wedi dilyn hynny fyny wedyn um, drwy um, mynd allan i'r fferm i chwilio am y falwen, lle mae'r falwen yma'n byw, ond hefyd yn defnyddio'n techneg newydd ni um, DNA amgylcheddol, lle dan ni'n gallu cymryd sampls dŵr o wahanol ardaloedd o'r fferm a'i brofio wedyn i weld os oes 'na sôn bod y falwen yn byw yn yr ardal ynny. Felly o hynny wedyn dan ni'n gallu creu map risg yym sydd yn yn nodi'n union lle mae'r falwen yma'n byw ar y ffermydd ac o hynny wedyn lle mae anifeiliaid y fferm yn fwya' tebygol o gael eu heintio ar y fferm. Drwy adnabod yn union lle mae'r falwen yma'n byw a lle mae'r anifeiliaid yn cael eu heintio, gallwn ni gychwyn meddwl wedyn am ffyrdd eraill o reoli risg y parasite, felly trio bod yn llai ddibynnol ar y cyffuriau yma, oherwydd Mae yna risg wrth gwrs o ymwrthedd, yym mae yna effeithiau amgylcheddol o, o'r cyffuriau yma arach yn neud i'w, i'w ffordd i, i'r amgylchedd ac yn y blaen. Ond os da ni'n gallu adnabod lle mae'r malwod yn bresennol, allwn ni feddwl wedyn am strategaethau rheoli tir, wneud y tir yn llai ffafriol arach i'r falwen fyw yno, ond hefyd strategaethau pori sydd yn golygu 'w'rach bod yr anifeiliaid yn pori ar adegau penodol mewn ffordd fel bod nhw'n llai tebygol o gael eu heintio yn y lle cyntaf. Ond i hynny weithio mae rhaid i ni fedru gwybod yn gyda manylder lle yn union ydy'r ardaloedd risg 'ma yy ma'r anifeiliaid yn cael eu heintio. Felly, os 'da ni'n gallu rheoli y parasitemau yn mwy effeithiol, mi fydd 'na lot o fuddiannau economaidd. Yym, os 'da ni'n gweld wedyn bod perfformiad yr anifeiliaid yn gwella o ran eu tyfiant nhw, eu cynhyrchiant llaeth, yy ac agweddau eraill hefyd, ma' hynna i gyd wedyn yn mynd i fod yn yn helpu i wneud y ddiadell neu'r fuches yn fwy proffidol. Yym, mi fy' 'ne fuddion hefyd wrth gwrs o ran lles anifeilied, yy bo' nhw ddim am fod yn ddiodde' fo'r haint yma, yy haint niweidus yma. A ma'n hefyd yn yn yn bwysig 'w'rach meddwl am yr effaith ar yr amgylchedd, a 'dan ni'n gwbod na anifeilied iach, ca'l sicrhau bod anifeilied yn iach ar y fferm yn un un o'r pethe mwya' pwysig er mwyn 'w'rach lleihau yr effaith amgylcheddol ma' cynhyrchiant da byw yn ei gael. A felly fy' 'ne lot o fuddion a os oes modd rheoli y paraseit yma yn well.